Adam Price.
Mae ma yna waith mawr i wneud i, i gyrraedd, uh, i gyrraedd noder y strategaeth iaith, ond, ond os e, a, a mae yna ma yna um, wagleoedd yn sicr. A'r, ar siantaeth hyrwyddo, wrth gwrs, a hybu ydy un ohonyn nhw. A dyd y gwir, oedd yn blaid ni yn galw uh, am greu asiantaeth o'r math hynny ac oedd e'n sicr yn, yn gamgymeriad strategol i gael gwared o'r elfen hynny. Ond wrth geisio llanw'r gwagle yna, y perygl yw, wrth gwrs, bod ni wedyn ni yn gwanhau, yn enbyd, ran o'r gyfundrefn wedyn ni sydd yn ymwneud â rheoleiddio, sydd yn dechrau delifro, a dweud y gwir. Hynny yw, ni'n edrych ar ffigurau ar gyfer y cynnydd sydd wedi bod yn barod yn yr adroddiad blynyddol Comisiynydd y Gymraeg, hynny yw syfrdanol a dweud y gwir, o ystyried mai Chimod, hynny yw, dyw'r gyfundrefn newydd o dan y mesur ddim ond wedi bod yn gweithredu ers ychydig dros flwyddyn yn llawn, hynny yw, cyfarchiad Cymraeg neu ddwyieithog i 90 y cant o alwadau ffôn, cynnydd o 31 y cant ers y flwyddyn flaenorol, 54 o dderbynfeydd yn arddangos yn glir fod croeso i ddefnyddio'r Gymraeg, cynnydd o 28 y cant. dros y flwyddyn blaenorol, a nawr 25 y cant o ysbysebion swyddi yn dweud bod y Gymraeg yn hanfodol, cynnydd o naw y cant ers y flwyddyn cyn hynny. Chimod, i ni mewn peryg o chwalu'r gyfundrefn realeiddio, yndyfe, wrth bod ni nawr yn, yn, yn dechrau delifro. Wel, nid fi sy'n gweud hynny, Alun, o'ch chi'n gweud bod chi eisiau consensws, cael ei chwalu mor consensws iaith. Mae, mae dyfodol yr, yr iaith yn gwrthwynebu, mae cymdeithas yr iaith yn gwrthwynebu, chymod, mae hyd yn oed uh, Huon Llwyn, uh, cyn bennaeth uned iaith Llywodraeth Cymru, yn collfarnu uh, rai o'r um, o'r uh, awgrymiadau craidd yna sy, sydd gyda chi. Yn yw, mae, mae creu un corff ar gyfer hybu a, a, a, a, a reoleiddio yn gym, gym, gym, Camgymeriad o yrdd maen nhw yn, yn nodau ac yn weithgareddeg gwahanol iawn sydd yn uh, galw am, am ymagwedd ac uh, llywodraethiant a sgiliau uh, gwahanol iawn. Um, Mae'r um, ma cwestiwn yma yn ganolog chymod, o, o roi yr holl uh, rhoi'r rym i'r Llywodraeth i osod y safonau. Chymod, mae hynny yn gamgymeriad dybryd. Hynny, mae, mae Huw Onllwyn ei hunan yn gwed, rwy'n ofni uh, bod ni ar fin colli gwasanaeth pencampwr iaith annibynnol. Um, a mae'r Llywodraeth fydd yn reoli uh, popeth. Ac yng nghyd-destun hawliau, wrth gwrs, Mae hynny yn bryder mawr, yn dyw e? Achos beth sy'n digwydd os ydy gwleidyddiaeth yn newid? Oedd yr Gweinidog yn sôn, wel, bod y sefyllfa'r Comisiynydd yn rhoi'r grym i gyd yn dwylo un person. Wel, yn ffeithiol, hynny yw, mae yna ddirprwy Comisiynydd ac yn y blaen, a mae yna system llywodraethiant, a mae yna, mae yna, mae yna, mae yna staff ac yn y blaen. Ond wrth gwrs, be ydych chi'n awgrymu wrth, wrth roi'r hawl i'r Llywodraeth gosod y safonau Yn y pen draw, ydy, ydy, ydy roi, wel, ar un o bryd, Al, Alun, ar un o bryd mae'r safonau yn dod nôl i'r cynulliad yma, felly mae, mae, mae hynny'n briodol, wrth gwrs, mewn system democrataidd. Be dyn ni'n sôn am, amdano fe, wrth gwrs, ydy roi uh, gormod o reolaeth uniongyrchol i'r llywodraeth. A'r Llywodraeth, wrth gwrs, wedyn 'ny, yn wynebu gwrthdaro buddiannau. Maen nhw'n ariannu'r cyrff sydd yn cael i reoleiddio. Gweinidogion yn dod atyn nhw wedyn 'ny i ddweud, wel, odyn ni'n gallu gwanychu'r safonau yn y cyd-destun hynny? Mae'r system o annibyniaeth trwy system comisiynydd neu y corff colectif yn golygu bod 'na hyder gan siaradwyr Cymraeg bod yr hawliau yn mynd i gael ei weithredu. Oedd Sian Gwenllian wedi, wedi dweud, mae hwn yn hollol ganolog, yr hawl gyda'r unigolyn i gwyno yn uniongyrchol i gomisiynydd, i, i swyddfa comisiynydd sydd wedyn ni yn mynd i, i, mynd i ymchwilio. Yn lle hynny, ie, cwyno i'r cyrff uh, sydd yn tramgwyddo. Wel, wel oedd hwnna wedi, wedi gweithio Yn arbennig o dda am flynyddoedd i siaradwyr Cymraeg oedd e, 'na pam oedd rhaid creu Mesur y Gymraeg, er mwyn rhoi sicrwydd i siaradwyr Cymraeg bod ni yn mynd i gael hawliau cyfartal yng Nghymru. Alun, o't ti a fi yn rhan o'r ymgyrch 'na dros hawliau siaradwyr Cymraeg ac i nawr, i ni nawr yn cefnu arno fe. Chimod, hynny yw, mae'n cael ei tynnu nôl, colli momentwm, glastwreiddio, dyna beth mae'ch papur gwyn chi yn cynrychioli, mae eisiau dechrau o'r dechrau. Fi'n cytuno gyda Jeremy Miles, pam ddim cael hawliau sylfaenol mewn deddfwriaeth? Dyna beth sydd wedi delifro i bobl eraill mewn cyd-destunau eraill o anfantais. Pam dyw Llywodraeth Cymru yn dangos y math 'na o uchelgais a radicaliaeth yn lle'r papur gwyn tila yma sydd yn mynd â ni cam yn ôl?
Galwaf ar Weinidog y Gymraeg i ymateb i'r ddadl.